Ýagny, bizler siziň wagtyňyzy boş-boşuna gidirjek bolamzok. Bizler bu zatlary näme üçin, sizleri maglumatlandyrmak üçin edýäs, doganjyklarym. Ýagny, Türkmenistanyň içinde haýsy milletler ýaşaýar, kimler ýaşaýar, ondan başga nähili syýasat alnyp barylýar, nähili kemçilikler bar. Ýagny, bu zatlar bir döwrebap bir şekilinde pikir alyşmak isleýäs. Bu taýda bizler birek-birimizi kemsidip ýa birek-birekden üstün bolmaklyk däl. Çünki, dünýä türkmenlerine bizler türkmenleri tanatmak isleýäs. Ýagny türkmen diýen bir millet bar doganjyklarym. Türkmenleriň ýaşaýan döwletlerinde türkmenlere bildirgisiz bir zulum edilýär. Bilýäňizmi? Ýagny şonuň utrun ýaýny tyklaň, wideoroligiň hemme kişiň öňüne çykar ýaly goldaw beriň wara eger türkmen bolsaňyz. Türkmençä düşünip bir ganyňda türkmeniň gany bar bolsa bir ýaýny paýlaş, ýaýny begen, bir ekrany tykla. Bir ekrany paýlaşyňa bir türkmen doganjyk ýagny türkmen türkmeni goldamasa kim kimi goldasyn a serediň ermenler bir birini goldaýa orslar bir birini goldaýa araplar bir birini goldaýa emma biziň türkmenlerimiz integ integem birek biregi goldamaklygy hoşamaý bolmaklygy pikir alyşmaklygy öwrenmediler çünki bizi bozdular biziň agzymyzdan girip götümizden çykdylar doganjyklarym çünki türkmenlere türkmençiligi unutdyrdylar a Ýagny, birek-birege bir süýji söz aýtmaýas, ýa ýaýyn açsyn, ýa bir zat etsin goldaw bermeýas, seredip oturýas. Ýagny, gysganmaň doganjyklarym. Ýaýynlary paýlaşyň, wideorolikleri paýlaşyň, ekrana tyklaň, ýagny birek-biregi goldalyň. Biz bir-birimizi goldamasak, kim kimi goldasyn o? Hä? Näme kyny bar şu ekrany tyklamaklyk, laýk basmaklyk, goldaw bermekligiň näme kyny bar? Meselem, bizler sizlere Türkmenistanyň içinde bolup duran birgiden maglumatlaryny aýdýas. Ýagny Türkmenistanyň bäş sanjak welaýaty bar doganjyklar. Ahal welaýaty, Mary welaýaty, Daşoguz welaýaty, Balkan welaýaty, Lebap welaýaty. Bäş sanjak welaýatymyz bar. Şol bäş welaýatynyň içinde ýaşaýan watandaşlarymyzyň durmuş hal-ýagdaýlary hakynda, alnyp barylýan syýasat hakynda, edilýän işler hakynda we bir giden kemçilikler hakynda pikir paýlaşýas doganjyklarym. Bu taýda erbet zat aýdylanok-a. Eger Türkmenistanyň içinde görüp-eşiden birhili bilinmeýän zatlar bardyr, Göz öňe türkmen meselem türkmenistanyň içinde ine bir gide milletler ýaşaýa. Tatarlar ýaşaýa, özbekler ýaşaýa, koreýler ýaşaýa, ýakutlar ýaşaýa. Ýagny bir gide milletler ýaşaýa, orslar ýaşaýa, ermenler ýaşaýa, farslar ýaşaýa, buluşlar ýaşaýa. Dogry dälmi? Ýagny bu zatlary bizler öwrenýäs. Ýagny türkmenistanyň içinde haýsy milletler ýaşaýa? Koreýleri tanaýaňyzmy? Ýakutlar tanaýaňyzmy? Hä, tanaňda oňa dogrudanam farslar bar, buluşlar bar, ýagny Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bir giden gaýry milletler bar. Bizem bu zatlary sizlere tanadýarys, meselem, öwülýalar hakynda gepleşýäris, ýagny Türkmenistanyň içinde bir giden mazarlar bar. Türkmenistanyň içinde bir giden mazarlar bar, doganjyklarym, ýagny men size gürrüň bereýin. Men Türkmenistanda wagty mazarlyklara aýlanýardym, öwülýalara. Öwülýalara aýlanýardym, ondan soň zyýarat ýerlere aýlanýardym. Ine görýäňiz dämi Daşoguzyň şäheriň içinde ýüzde segseni özbek diýýär. Seredip görüň ene Daşoguzyň içi durşuna özbek diýýär. Lebap welaýaty özbek diýýär. Ýagny Aşgabat bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda ýom ýok bolda ýer titremede. Şoňam içi durşuna özbeg-ä. Men teke diýip ýörenleriň köpüsi özbek şolar. Sebäbi men tanýan olary ol ýadyňyza düşýän bolsa Berzeňňede Polmekis, Ronesans diýen bir gider fir türk şirketleri bardy bilýäňizmi Polmekis bar, Ronesans bar bir gider şirketler bar şonuň içinde işleýärdiler bir giden özbekler işleýärdi bilýäňizmi Daşoguzly özbekdi şo taýynyň işgärleriniň köpüsi ýadyňyza düşýämi onsoň şolar şo Berzeňňede ýaşaýardylar şo üç aýagyň bir tarapy Berzeňňedi şo taýda bir giden ystasýon guruldy myhmanhana guruldy we şolaryň ýaşaýan jaýlaryny sökdüler a şolaryň köpüsi Aşgabatda ýaşaýar a men teke türkmeni diýip Ýöne şolar Daşoguzdan, Lebapdan, Marydan, Ahaldan, hawa, birgiden nemelerden gelen adamlar. Çünki Aşgabat bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda ýer titremeginiň esasynda ýykyldy-a doganjyklarym. Soň göçüp geldiler-ä. Ýagny Aşgabadyň işgärleriniň köpüsi özbekdi, ýaşaýjylaram özbek. Bu zatlar ýalan däl-ä doganjyklar. Meselem näşe Afganystanda-da bir giden özbekler ýaşaýar, Türkmenistanda-da bir giden özbekler ýaşaýar, Daşoguzda, Lebapda, Aşgabatda bir giden özbekler ýaşaýar, tatarlar ýaşaýar. Meselem sigan. Sigan bilýäňizmi sen? Siganlar ýaşaýar Aşgabatda. Meselem türkler-ä jingle diýýär. Ondan soň orslar sigan diýýär, a bizler jögi diýýädik. Bizler bolsa olara jögi diýýärdik, ýagny syganlara jögi diýýärdik. Bular bir syry bolup obalarda, şäherlerde bir syry bolup bazarlarda o taýda bu taýda aýlanýardylar. Esasanam şol Aşgabatda, Teke bazarda, Ors bazarda gaty köpdüler we jygyldykda kändiler. Şol neme jögiler. A şolaram şu wagt Aşgabatda ýaşaýarlar-a. Oba, onsoň indi gözeňe türkler, e, şolar şu wagt e, orsça gepleýärler, ýarym türkmençe gepleýärler. Bizler teke türkmen diýýär özlerine we e, türk hakyky türkmenlere sökýärler. Bilýäňizmi? Meselem, e, küntiçilik ýaýradýarlar, azgynlyk ýaýradýarlar, bir giden ahlaksyzlyk ýaýradýarlar. PK ýaryşda jezaly oýnap emjegini, götüni görkezýärler. Men türkmen diýip oturýarlar. Syn edýäňizmi? Ýagny olar türkmenleri çüýretdiler. Ýagny türkmen diýen bir milleti ýok etmeklik üçin näme etmeli? Meselem, orslaryň taryhynda näme bar? Türkmen milletini ýok etmeklik üçin taryhyny, dilini ýok etmeli diýýär. Ýagny seniň taryhyňy, diliňi, medeniýetiňi. Seniň taryhyňy diliňi medeniýetiňi ýok edip bilseler boldy türkmen diýen millet ýok bolup gidýär türkmenistanyň içinde. Olaram şony edip otyr doganjyklar. Meniň gynanýan zadym men türkmen diýýäler men teke diýýäler biziň taryhymyzy medeniýetimizi däp dessurymyzy dilimizi ýok edip otyrlara. A görmeýäňizmi ýarym özbekçe ýarym orsça ýarym türkçe garym gatym edip böler. Indi men size aýdaýyn bular näme üçin türkçe gepleýär näme üçin türkmençe geplemeýär. Meselem, Türkmenistanyň içinde ýaşaýan ermeniler, orslar türkçe geplemäni gowy görýär, türkmençe gepländir. Onuňam bir sebäbi bar. Çünki Türkmenistanyň içinde ýaşaýan ermenilerde, orslarda bir düşünje bar. Türkmenleriň dilini, dinini, medeniýetini ýok etmeli. Şonuň üçin olar türkmençe geplemeýärler, türkçe gepleýärler, orsça gepleýärler. We köp bölegi Istanbulda ýaşaýar. Ýagny Türkmenistanyň watandaşlygyny göterip ýören ermeniler Istanbulda işleýärler we türkçe gepleýärler, orsça gepleýärler. Düşünýäňizmi? Ýagny bu zatlary bizler öwrenmesek, taryhymyzy öwrenmesek, duşmanlarymyzy öwrenmesek, türkmen diýen millet galmaýar doganjyklar. Soňra bular men türkmen diýýär, Afganistan döwletinde ýaşaýan türkmenlere sökýärler, Eýranda ýaşaýan türkmenlere sökýärler, Suriýada, Yrakda, Türkiýede ýaşaýan türkmenlere sökýärler. Onam men türkmen diýip sökýärler. Bir wagtlar şol SSR döwründe, SSR döwründe bizlere Predatel Rodina diýip türkmenleri ýamallap biziň babalarymyzy atdyrdylar-a, atuwa çekdiler-ä doganjyklarymy. Hä? Biziň babalarymyzy Moskwa äkidip atyp öldürdiler-ä. Mollalarymyzy, şyhlarymyzy, professorlarymyzy, alymlarymyzy, taryhçylarymyzy, birgiden babalarymyzy, baýlarymyzy Moskwada atyp öldürtdiler-ä o. Predatel Rodina, Predatel Rodina diýip orslara ýamanladylar, ýamanladylar, biziň adamlarymyzy öldürdiler-ä. Onsoň biziň türkmenlerimiz, baýlarymyz, taryhçylarymyz, dindarlarymyz Eýrana gitdiler, Afganystana gitdiler, Turkiýa gitdiler, Moskwanyň içine gitdiler, ana bi nemede-de ýaşaýarlar, Almaniýa gitdiler. Ýagny mejbur, çünki diniňi ýaşatmaýarlar, taryhyňy ýaşatmaýarlar, medeniýetiňi ýaşatmaýarlar. A diýip agzyňy açsaň, Predatel Rodina diýip türkmenleri atuwa çekdiler-ä. Indem bolsa şolaryň çagalary Türkmenistanyň içinde men türkmen diýýärler, teke diýýärler, biziň babalarymyz Gökdepede söweşdi diýýärler, Lebap gelmedi, Mary gelmedi diýýärler. Lebaba, Daşogza şatyr diýen bolýarlar, ýogsam özleri täze göçmen-ä. Aşgabat bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda ýer bilen ýegsan boldy-a, o taýynyň hiç birisi oturymly ýaşaýjysy däl-ä doganjyklaryň. Hä? Näme üçin şonuň taryhyny gizleýärler? Aşgabadyň içinde ýaşaýanlaryň hemmesi göçmen, gelmişek doganjyklaryň. Bul ajy hakykat. Çünki Aşgabat ýok boldy-aw. Meselem Google-a, Google-a ýazyň, Google-a girýäňizdan hem Aşgabat depremi. Google-a giriň-de ýazyň Aşgabat depremi diýip ýazyň, Aşgabat dümdüz birgiden suratlar çykýar, birgiden zatlar çykýar, ölenler çykýar, ýaman köp zat çykýar-ow, oturyp aglaýaň doganjyklaryň. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Aşgabat depremi diýip Google-a ýazyň. Meselem Google-a girýäňiz, bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýyl Aşgabat depremi diýip ýazyň, birgiden suratlar çykýar, birgiden maglumatlar çykýar, oturyp okaň. Birgiden türkmenler öldi, Aşgabady täzeden dikeltdiler, içinde ýaşaýanlar Gelmişeg-ä doganjyklarym olar oturymly ýaşaýjy däl-ä. Daşoguzdan, Lebapdan, Ahaldan, Marydan, Balkandan birgiden türkmenlerem geldi taýy, özbeklerem geldi, tatarlarem geldi, jögülerem geldi, orslarem geldi, ermenilerem geldi, gürjülerem geldi. Olar şol Aşgabatda Staliniň guran etažly jaýlarynda ýaşaýarlar. Şu wagtam ýaşaýarlar. Meselem men O birinji parkyň ýany bar-a, birinji parkdan beýle e, zada gidýäň, birinji parkdan bu tarapa gitseň-ä Berzeňňä gidýäň. Bu tarapa gitseňem zada gidýäň, Çogana gidýäň. O tarapa gitseňem ol ors nämä gidýäň, 15 ýyllyk optowoýa tarap gidýäň, birinji parkyň ýany. Indi men şo töwereklerde kwartirant bolup ýaşadym. Şo taýda etaž jaýlarynda farslar ýaşaýardy, özbekler ýaşaýardy, ermeniler ýaşaýardy, orslar ýaşaýardy, gürjüler ýaşaýardy, birgiden gaýrymilletler ýaşaýardy. Biz olaryň öýünde kwartrant bolduk awa, bizler şöyle öýüň eýesi bilen oturýardyk, şöyle gürleşip oturýardyk, sorag-jogap alyşýardyk. Men şol birinji parkyň ýanynda bir sanak armyýanyň öýünde galdym. Bir sanak ors babulýa bardy, armyýan ors babulýa bardy. Men şol ors babulýanyň öýünde galan wagtym, onuň bir sanak ogly bardy. Şol armyýan ors babulýanyň bir sanak ogly bardy. Onsoň şonuň ogly ejesiniň ýanyna gelen wagty bir gram türkmençe bilenokdy, bir gram. Bir gyram türkmençe bilenokdy, gözeňe tükger. Onsoň dostlaryny zadyny alyp gelýärdi, ejesiniň, a, kakasy ýokdy-da, ol inem, onsoň biziň bir jaýynda kwartirant bolýardy, bir towuk etek ýaljak jaýy bardy. Üç sany oglan bolup, şonuň towuk etek ýaljak jaýynda galýardyk, özem şol üç jaý bir eýwanda galýardy, şu babulýa, armýan babulýa bardy. Soň oglunyň dostlary gelýärdi. Ynanmarsyňyz-ow, ynanmarsyňyz, doganjyklarym, o gelýän dostlarynda, joralarynda Türkmene bolan mährem ýok, hormatam ýok, türkmençe gepläbem bilenoklar. Gaýta bizleri ýigrenýärdiler-ow, gözeň getirip gör. Ejesine näme diýýärdi? Ne, ne razrişaý im zahodit komnata diýýärdi. Bilýäňmi? Näme çuti, ýok, näme diýýärdi? Im ne razrişaý zahodit komnata. Oni pahnuht diýip bir zatlar-a diýýärdi, gözeň getirip gör. Ýagny, bizler tok etek ýalar jaýynda galýardyk, soň babulýa nahar bişirsek, zat etsek, babulýa eritip berýärdik. Meniň ýanymda lebaply, lebaply iki sany oglan bardy. Ikisem özbekdi. Birisi nejis özbek, birisi ýaman nejisdi, ejiň içi oňuşyksyz özbekdi. Birisi men özbek diýýärdi, ýöne edil türkmen ýalakdy ol, bilýäňmi? Birisi ýöne ýaman nejisdi-aý ejeň, aý, gün duşýardyk bir gün. Onsoň Bizler şol öz aramyzda nahar bişirip şol babulýa ertip berýärdik goýunyň. Şo babulýa spasiba zat diýip ýarym rusça ýarym türkmençe gepleýärdi ol babulýanyň özi. Ýöne şonuň çagalary, çagalarynyň dostlary eger eger bizi gowy görenokdyda gözeňňe türkler ýigrenýärdi. Häzirem ýigrenýärler doganjyklarym. Häzir Aşgabadyň içinde men teke türkmenim diýip ýaşaýarlar ýöne hemmesi göçmen, gelmişek şolar. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda ýykyldy. Bir müň dokuz ýüz elli sekizde mi bilemok elli dokuzdamy dikeldilende göçüp geldiler. Gözeňi getirip gör. Näme diýýär Gurbangulynyň bolýamy-da? E, goýsana-aý, partizan, näme diýip otyň-aý? Onda zat zat aýtmasana-aý, gel sögüşmäliň-le, gel hakykaty gepleşeliň şu wagt. Men size ajy hakykaty aýdyp otyryn. Men özüm Aşgabadyň içinde Polimeks-de, Ronesans-da, on bäş ýyllyk Optowoý-da, Teke bazarda, Ors bazarda, Gündogar bazarda gezdim, gördüm. Men teke türkmeni diýip söwdagär bolup ýörenleriň içinde özbeklerem bar. Gözüňe türkler, özbekler meni teke türkmen diýip böler. Men hatda şo bazarlaryň içinde buluşlaram gördüm. Buluşlaram gördüm, farslaram gördüm, bilýäňmi? Köpüsini gördüm. Ýöne buluşlar özüniň buluşlygyny boýun alýar. Bizler buluş diýýärdi, magazinler bardy, bizler magazine barýardyk. Onsoň harytlarymyz Hytaýyň harydydyr zat diýip, buluşlar gowy gepleşýärdi. Ýöne farslar biz teke diýip aldaýardy. Bak, bu farslar bar-a, bizler teke diýip aldaýardy, çünki men ol farslaryň magazynyny bilýän, olar Gündogar bazarda magazynlary bar. Guluşlaram bar, özbeklerem bar, farslaram bar, bizler bularyň magazynlaryna baryp haryt alýardyk, gepleşýärdik, tanýan men bulary. Buluşlar nähiliýek diýsene. Buluşlar birazajyk bizlere integrasiýa bolupdyr. Gözüňe türk gör. Ine ine bärde men türkmen ogly diýip ýören ýene birisi geldi ýalançy men teke diýýä bulam Gökdepede babam sögüşdi diýip dünýäni aldap ýör. Muny Frankfurtda Türkmenistanyň posolstwosy baýramçylyk çärelerini geçiren wagty bulary getirip bulara don geýdirýärler gyrmyzy telpek geýdirýärler bulary türkmen görkezip çykyş etdirýärler. Meselem şul. Ukrainada Türkmenistanyň posolstwosy, Germaniýada, Amerikada Türkmenistanyň posolstwolary ýurt daşynda baýramçylyk çärelerini geçirýärler-ä, türkmenleriň adyndan. Şonda bulary türkmen görkezip, telpek geýdirip, don geýdirip, bir günlük türkmen edýärler. Onsoň bular şu taýyp barýarlar dany, türkmenleriň adyndan tans edýärler, küşt depýärler. Bir günlük, bir sagatlyk wideo düşmek üçin türkmen obrazyna girip, biz teke türkmeni diýýärler. Müňýyllyklardan galan ahalteke aty diýýärler, emma biz ahal ady haçan dakyldy? Türkmenistanyň topragyna Ahal welaýatynyň öňki ady nämedi? Hä? Aşgabadyň öňki ady nämedi? Şony soraň, meselem, müňýyllyklar Ahalteke aty diýýärler, emma Ahal ady haçan dakyldy? Tekeler Keýmir Köri tanaýamy? Tekeler nirden gelip çykdy? Asly haýsy kökenden gelip çykdy? Hä? Keýmir Köri tanaýarlarmy? Tananoklar-a. Gözüňe türker, men öz gözüm bile gördüm-ow. Aşgabatda ýaşaýan özbekler, tatarlar, farslar, ermeniler özüne teke türkmeni diýýärler. Özüne teke türkmeni diýýärler, ýöne aslyny, astaryny bilmeýärler, doganjyklarym, bul ajy hakykat-a. Hüm. Meniň özüm, doganjyklarym, bak, Aşgabadyň içini aýlandym, Mary welaýatynyň içinde Jojukly diýen bir ýer bar, Jojukla baryp gördüňizmi? Hä? Şo taýda dokumentsiz ýaşap ýören täjikler bar. Jojukla baryp görüň şo neme? Jojukly diýýädik biz şoňa, Jojukla baryp görüň şo taý, Garowma, Jojukly Garow Mary welaýatynyň içindäki Jojukla baryň, şo taýda dokumentsiz ýaşap ýören bir giden täjikler bar doganjyk görüň. Täjikler bar. Şolar potrada pagta ýygýarlar, potrada seredýärler, bugdaý ekýärler. Olaryň başlygam fars. neme Prado maşyn münýärdi. Onuň başlygy fars, işgärlerem täjikdi. Soňra şol jojuklyň içinde peştunlaryň obasy bar. Jojuklynyň içinde bir giden peştunlar ýaşaýar. Burunlary ullakan peştunlar ýaşaýar şo taýda. Olara-da owan diýerdiler. Soň bizler maşynly şolaryň ýaşaýan obasyna gitdik. Täjikleriň obasyny gördük. Şol peştunlaryň obasyny gördük. Soňra Baýramalyda farslar ýaşaýar. Baýramalyda farslar ýaşaýar. Bilýäňizmi? Baýramalyda farslar ýaşaýar. Soňra men nämä gitdim? Ýolöten etrabyň içindäki Buly jowalara gitdim. Buly jowalara aýlandym, aýlandym, Buly jowalara baryp buluşlary gördüm. Bilýäňmi, bir giden buluşlar bardy. Soň men bu buluşlar bilen gepleşýärdim, buluşlaryň ýaşululary zady bilen gepleşýärdim, ol inem, Näme etdiler? Bizlere diýýärdi. E bu näme etýär? Ey moderatorlar, hä adam almaň-a, adam almaň. Soň-soň men şu buluşlaryň bir ýaşulysy bardy. Men şo buluç ýaşuly bilen oturyp gürleşdim. Şonda şo buluç ýaşuly Biziň buluçlarymyza diýdi, Türkmenistanyň organ işgärleri neşe satdyrdy diýdi. Bak, şo ýaşuly gür buluç ýaşuly gürrüň berdi buny maňa. Biziň buluçlarymyza diýdi, Türkmenistanyň organ işgärleri diýdi, neşe satdyrdy diýdi. We olara neşe satdyryp, neşe satdyryp diýdi, iň soňunda-da olar günäkär diýip diýdi, jaýyny, malyny, mülküni aldylar we buluçlary günäkär edip görkezdiler diýdi. Gözden getirip gör. Onsoň men bul buluç ýaşuludan soradym, diýdim ki, Ýaşuly diýdim, näme üçin buluçlara satdyrdylar neşe serişdäni diýenimde, Eýrandan farslar gerein getirýärdi diýdi. Eýranly farslar diýdi, Türkmenistana gerein getirýärler diýdi. Buluçlaryň dokumendi, pasyrdy bolmadygy üçinem obalylarda buluçlara gerein satdyrdylar diýdi. Bular diýdi, näme üçin beýle boldy diýlende, Bak diýdi, Stalin döwrüni gürrüň berdi. Stalin diýdi, türkmenleri diýdi, on sekiz ýaşdan elli bäş ýaşa deňeş türkmenleri söweşe alyp gitdiler diýdi. Ol Germaniýa bilen Orsýet söweşende diýdi, söweşe gitdiler diýdi. Ekerançylyk, kärendeçilik eder ýalak adam galmady diýdi. Şonda Eýranyň şahyndan haýyşt edip şertnama gol çekip, Eýrandan buluşlary, kürtleri, farslary getiripdirler ekeni. bugdaý eker ýaly, pagta eker ýaly, kärendeçilik edip kartoşka ekip, söweşip ýören esgerlere ugradar ýaly, poýda ýükläp. Onsoň şeýle getirildi diýdi. Bizlerem diýdi, Eýrandan geldik diýdi. Asly bu luşlaryň köpüsi Eýrandan gelen. Ondan soň ýarymyz diýdi, Saparmyrat Türkmenbaşy döwründe diýdi, Afganistandaky türkmenleri öz islegi boýunça gelmek isleýänlere gol çekilende, Afganistanda ýaşaýan türkmenler Türkmenistana gelipdirler ýaşululary we Türkmenistanyň sistemasy biziň ýaşaýyş medeniýetimize uýgun däl diýipdirler ekeni. Çünki aýal-gyzlaryňyzy erkekler bilen birlikde bir mekdepde okatýaňyz diýipdir we bir giden ors ors nämä geçipsiňiz diýipdir. Ýagny ors kulturasyna geçdik-de, orsuň däp-dessuryna. Onsoň şol aýal-gyzlar bir mekdepde okaýar. Ondan soň birgiden arak zawodlar bardy. Arak zawod, çakyr zawod diýilýändi. Birgiden arak, wino zawod bardy. Onsoň şol Afganystanda ýaşaýan türkmen doganlarymyz biziň ýaşamaklygymyza Türkmenistan uýgun däl diýende, Saparmyrat Türkmenbaşy gatnaşyk üçin ýol açýar. Gatnaşyk üçin, ýagny gelip gitmek üçin, gelip gitmek üçin ýol açýar biziň türkmenlerimize. Şonda üç, üç müňden gowrak bulutçylar geldi diýýär. Üç müňden gowrak buluşlar geldi diýýär Afganystandan. Ýöne türkmenler gelmedi diýýär, Türkmenistana göçüp diýýär. Emma buluşlar geldi diýýär. Onsoň diýýär, buluşlary diýýär, şol pasport bermän, dokument bermän obalara, çet ýerlere ýerleşdirdiler we bulary kärendeçileriň eline işgär edip berdiler diýýär. Ýagny kimiň potrody bar bolsa, şo potrodçynyň işgäri bolduk diýýär. Pagta eksek, pagtasyny otaýardyk diýýär. Bizlere iýgiçgi berýärdi diýýär, pul berýärdi diýýär. Melleginiň gapdalyndan çatma dikip berýärdi diýýär. Onsoň bizler şol ýaşlyga gidýärdik diýýär. Ýaşlyk, kaka, Tejen, şo taýlar gidip diýdi, potraçylaryň pagtasyny ýygyp, şo taýda potradyň gapdalynda çadyr dikip, şo taýda ýaşap başladyk diýýär. Ýagny diýýär, kyn boldy diýýär. Onsoň diýýär, bu diýýär Saparmyrat Türkmenbaşy şo Afganistandaky türkmenleriň Türkmenistana dogan-garyndaşlaryny görmek üçin gelip gitmekligine ýol açanda, tirýek geçirip başlapdyrlar. Tirýek. Oňadam Afganistanyň şol öňki prezidenti bar-a, öňki prezidenti rugsat berýän ekeni. Onsoň şu wagt, şu wagt. Benzin salýarka satýarlar. Meselem, şol Mary welaýatynyň Jojuklynyň içinde bir giden peştunlar bar. Olar Aşgabatda uniwersitetde okaýarlar we bular benzin satýarlar, salýarka benzin satýarlar Afganystana äkidip. Gözüňe ýet, gaty baý olar bar, türkmene garanda gaty baý, sebäbi bizler olaryň ýaşaýan obalaryna aýlandyk maşynly, ýörite maşynly olaryň jaýlaryny gördük, olaryň ýaşaýyş durmuşyny gördük, gaty baý ýaşaýarlar. Göz öňüne tutup gör. Onsoň indi buny näme üçin etdiler? Ýagny bular owgan, owgan, owgan diýip, Afganystanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzy unutdyrdylar. Ýagny bizler Afganystanda türkmen bardyr diýip pikir etmädik, owganlar göz öňümizde ile burunlary ullakan bilýäňmi, farsça gepläp ýören owganlar göz öňümize gelýärdi. Onsoň Günlerde bir gün nälet boldy, ýörite bir sany afganistanly türkmen ýaşulyny getirdiler, meniň garşymda oturtdylar. Ol türkmeniň saryk diýilýär, saryk, saryk. Saryk bilýäňizmi, biziň pygamberimizem ulanýardy şeýle, şöhürsinde gümmez ýaljak zat-da şeýle saryk bar. Osmanlyda-da ulanýandyr şeýle sarykly, türkmenleriň nemesi. Oňa saryk diýilýär, bilemok beýlekiler näme şöýle ak selle aýlanýar, şöýle boýundan aýlanýar, şu ýörsünde durýar. Şeýle bir ýaşulyny getirdiler, menem öňünde oturtdylar. Onsoň şöýle gürrüň berdiler, biz bizlere gürrüň berdi. Şonda şo ýaşuly ýaman köp zatlar gürrüň berdi doganjyklaryň bizlere bara. Men şo zatlar ýadymda galýar, gaty köp zatlar ýadymda bar. Indi meniň size aýtmak isleýän zadym, bizler Türkmenistanyň içki taryhyny bilmesek, şu zatlary öwrenmesek Türkmenistan açylyp bilmeýär. Düşünýäňizmi, Türkmenistan açylyp bilmeýär. Näme üçin diýlende, ine, Saparmyrat Türkmenbaşy döwründe biziň halkymyzy narkoman, tirýek etdiler. Hemme kişi şo sim gyzdyryp tirýek çekýärdi, pejiň başynda oturyp, dogry dälmi? Hemmäňiz bilýänsiňiz, kakalaryňyz, babalaryňyz o toý-märeke bolsa, pejiň gapdalynda ot ýakyp, simi gyzdyryp, tirýek çekýärdiler, bilýäňizmi? Bir giden aýal-gyzlarymyz köçede boldy. Bazarda aýal-gyzlarymyz çekide satýarlar, ot satýarlar, ukrop, petruşka satýarlar, getirip ärine neşe alyp berýärdiler, bilýäňizmi? Neşe satýanam gaty kä, itiň boky ýalyk neşe satýardylar. Etaž jaýlarda, bilýäňmi? Etaž jaýlarda neşe satýardylar. Ol zatlar satýardy. Meselem, woýenni gardoklaryň içinde we ol bölek etaž jaýlary bolýar-a, şäher merkezlerinde etaž jaýlar bolýar. Muňa obşt, obşit diýýärler. O, orsuň gurup giden hökümet jaýlary bardy, bilýäňizmi? O, şol etaž jaýlarynda bir gide neşe satýanlar bardy. Gidip adamlar tirýek alýardylar, neşe alýardylar, geroin alýardylar. Toý-märekede oturyp içip-çekip bir giden adamlar bozuldylar. Indi gözüňize getirip görüň, şo döwürlerde neşe çekilýän döwründe birgiden adamlar narkoman bolanda aýal-gyzlarymyz köçede galdy, oba, taryhymyzam unudyldy, ýagny gaty köp zatlar boldy doganjyklaryň. Indi şo döwürlerde atasy, enesi narkoman bolanlar meselem birgiden aýal-gyzlarymyz şu wagt Daşoguzyň türmesinde ýaty neşe serişdesini satyp. Her öýden bir aýal maşgala Daşoguzda, her öýden bir erkek adam Owadandepede boldy. Bilýäňizmi? Ýagny her öýden biri türemşik boldy-da. Indi, şo döwürlerde ýoldaşy narkoman bolan aýal doganlarymyz bilýändir, meselem, äriň narkoman bolsa, äriň özüniň narkomanlygyny bildirmejek bolup, gözüňe ýetirip gör, äriň narkomanlygyny bildirmejek bolup senden ýadyrgaýar, senden özüni uzak tutýar, seniň bilen kän gowy gatnaşmaýar, şu bilaýmasyn diýip, ýöne sögünip ýörýär, gaharlanyp ýörýär, bilýäňizmi? Ýagny köp kişi narkoman bilýändir. Indi, biziň hökümedem edil şondan narkoman. Biziň hökümetimiz narkoman bir zady gizleýä, hem halkdan gizleýä, hem dünýä ýüzünden gizleýä. Şonuň utrun öz halkyny gynaýa, urýa, sökýä, günni kynlaşdyrýa, Türkmenistany terk etdirýä, iş bermeýä, se üstümizden gülýä. Syn edip gör. Bir giden ýalan maglumatlary berip otyr. Indi pikir edip görüň doganjyklaram. Bu hökümediň bir syry bar. Halkdan gizleýä, şo zat ýüze çykaýmasyn diýä, çünki utanýa. Öýüňizde äriňiz narkoman bolan wagty, Waý, gyran degen sen gerin çekýäňmi diýen wagty ýüzi üýtgäp, gyzaryp, agaryp, zat edip, utanyp, seniň bilen sögüşip, öýden çykyp gidip, iki-üç günläp, gelmän, zat etmän, soňam gelip, Hawa, zat diýip, ýene ýaraşyp, ysnyşyp gidýänsiňiz, bilýäňizmi? Aý, bolýar, ýöne ýuwaşlyk bilen goý diýýäňiz, olam wino içip başlaýar, samogon içip başlaýar, hawa, neşäni goýýar, alkaş bolýar, ýöne äri-aýal bilen ýaşaşyp başlaýar. Bu hökümedem şonda alar. Eger şu hökümediň syryny çözmeseň, halk köpçüligine şu hökümediň kimligini tanatmasaň bul ýadyrgan it ýaly, gudulan it ýaly halkyny dişläp ýörýä özüni gizlemeklik üçin. Emma şunuň syryny çözýäň, ähli kemçilikleri halk köpçüligine aýdýaňa onsoň bul halky dalamaýar, halky guduzlamaýar çünki äh her kim bilýäda bunuň kimligini. Düşünýäňizmi? Ýagny şu hökümediň bir gizlin syry bar doganjyklarym şonuň üçin ýadyrgaýar. Şonuň utrin halk köpçüligini taýaklaýar, gününi kynlaşdyrýar, garyplaşdyrýar, Türkmenistany terk etdirýär. Indi men size bir syr bereýin doganjyklarym. Indi men size syr bereýin. Bu hökümet bildirgisiz bir şekilde haramçylyk döredýär. Jelepçilik, azgynçylyk, ahlaksyzlyk döredýär. Şonuň üçin halal kalbasa diýip kalbasanyň içinde doňzuň etini satýar. Düşündiňizmi? Halal kalbasa diýip ýazyp dur, ýöne içinde doňzuň etini satýarlar. Näme üçin biziň halkymyza doňzuň etini aldap iýdirýärler? Näme üçin doňzuň etini iýdirýärler? Aýdyp berin. Doňuz öz çagasyny özi iýýär. Doňuz diýen bir jandar bar, bul bok iýýär we öz çagasyny özi iýýär. Soň men doňuz bakýanlaryňka gitdim, çünki bizdäki orslar, ermeniler, ýenegaraögürler öýünde doňuz saklaýardy. Şol sadikdan, stolowoýlardan produktany, zadyny alýardylar da alam äkidip doňuz bakýardy, bizdäki orslar, ermeniler doňuz bakýar, doňuz ýataklary bar bularyň. Soň şol doňuz ýataga gidip doňuz bakýan bilen oturyp gepleşdik, ýagny şu bir sanak ýaşuly bardy, meni tanaýardy, şol doňuz bakýardy. Soň ýaşulyň ýanyna baryp soradyk, bu diýdik, doňuzyň eti haram dälmi, doňuzy näme üçin haram etdiler diýen wagtymyz, ol aýtdyki, doňuzyň guzguzlaýan wagty bar diýdi. Kerim jan diýdi. Ýagny maňa Abdulkerim diýýärdi ol. Aý meňem şeýleje telpejigim bardy, gap-garaja telpejigim bardy, özümem gijijekdim. Onsoň meni şol elimden tutyp aýlap ýörýärdi, bak diýdi, Abdulkerim diýdi, doňuzlaryň guzlaýan wagty bar diýdi. Menem gijijek, ýöne ullakan adam ýalak maňa gürrüň berýärdi şo ýaşuly. Göz-ä getirip gör. Indi şo ýaşumaň gürrüň beren wagty Abdulkerim diýdi, Bak diýdi, ine, doňuz guzlady diýdi, o bir özem bar-a, fuw-fuw atýar, gözüňe tüpe, doňuz guzlan wagty atyp-atyp goýberýär. Onsoň şu çagalar jyýk gelip togurlanyp gidýär, togurlanyp, onsoň şoň erkegi, erkegi bar, erkegi bilen nemesi urşup zat edip, öz çagasyny gabyrdadyp, boka garyp iýýär, ýy-ýy aýt sen-a muny. Aý onsoň wala şol çykyp gaýtdym o taýdan. O ýaşuly bilen sabalaşyp çykyp gaýtdym we şonda maňa gürrüň berdi. Bu diýdi, adamzady ahlaksyzlaşdyrýar diýdi. Meselem, deýýus etýär diýdi, deýýus. E, men hem soradym mundan deýýus näme bolýar diýdi. Namyssyz bolýar diýdi. Meselem diýdi, ine diýdi, e, sen diýdi şu zady bilýäňmi diýdi. Maňa elini şeýtdi dänim ine. Şu zat näme bolýar diýdi. Şu zat näme bolýar? Aý menem aýtdym, bilemok men diýdim. Näme bolýar ol diýemde, şo diýdi, bozkurt yşaraty diýdi maňa. Bozkurt. Ýagny bozkurt. Aý menem soraýan, bozkurt näme, yşarat näme? Soň bir ýaşuly gürrüň berdi. Diýdi ki, bozkurt diýdi, hiç wagt diýdi, öz öz urkaçysyna diýdi, başga erkege degdirtmeýär diýdi. We özi diýdi, başga urkaçy bilen gezmeýär diýdi. Ýagny bozkurtlar bir erkek, bir urkaçy bolup gezýär diýdi. We diýdi, öz urkaçysyna hiç bir erkegi golaýlaşdyrmaýar diýdi. Ýagny namysjaň diýdi, bozkurtlar diýdi. Äý şu türkmen oglyny ýok etseňizläňaý, gaýrat ediň wara, ýok ediň moderatorlar şuny. Onsoň bozkurt diýdi, indi gözüňize getirip görüň, onsoň şol indi diýdi, doňuzda diýdi namys bolmaýar diýdi. Doňuzyň diýdi, erkek urkaçysy diýdi, şu birek-biregi diýdi, itekläp ýörýärler diýdi, öz çagasyny iýip ýörýärler diýdi. Namys bolmaýar, deýýus bolýar diýdi. Şol doňuzyň etini näçe adamlar, halk köpçüligi doňuzyň etini iýse, namyssyzlaşýar diýdi. Ýagny deýýus bolýar diýdi. Bilýäňmi? Bul adamzada, halk köpçüligine nähili täsir edýär? Meselem, biziň erkeklerimiz namysjaň. namysjaň bolýarlar, ar namysly bolýarlar, meselem şu wagtam şol aýal-gyzlaryň edýän tansyna, ýarym ýalaňaç bolup ýörşi ol PK jezaly ýaryş oýnaýarlar a, PK jezaly ýaryş oýnaýarlar dogrymy? PK jezaly ýaryş oýnaýarlar şonda şol neme kagyzy ýakýarlar danym balagyny açyp içine taşlaýarlar gyzlar görýäňizmi näme edip ýörler ana şolar deýýus Şolaryň enatasam deýýus şo gyzlaram deýýus şolar. Ana şolaryň çagalary erke urkaçasy indi şolaram urkaça şolaram gelejekde guzlamaly. Gözüňe tüke şol ol şeýdip kagyz ýakyp balanyň içine taşlap potlusyny ýakyp ýören urkaçylar bara a şolaram ene bolmala gelejekde. Şolaryňam çagasy bolmaly ogly bolmaly gyzy bolmaly onuň çagalary enesinde nem beter bolýa. Şo ýaşulynyň aýtmagyna görä, çünki näme diýdi? Jelep jelepdir diýdi, jelepden bolan wele zynadyr diýdi. Wele zynalar hiç wagt ynsan şekilinde ýaşamaýar diýdi. Gözüň getirip gör, ýagny, Jelep jelepdir diýdi, jelepden bolan wele zynadyr diýdi. Wele zynalarda ar-namys bolmaýandyr diýdi. Göz öňüne getirip gör. Şonuň üçin bizlere doňuzyň etini iýdirip, arak içirip, neşekeş edip, narkoman edip, ahlaksyzlaşdyryp, çagalarymyzy obşi tualetda syçyrýarlar. Meselem, mekdeplere barýaň-a, sadiklerden baş, sadikden başlaýar, mekdeplerde obşi tualet bar. Obşi diýmeklik, ýagny aýal-gyzlar köpçülikleýin bir sanak tualetiň içine girýärler. Içinde birgiden tualetiň çukurlary bar, ýagny oturylyp syçylýan çukurlary bar. Ýöne şonuň gapysy ýok. Gapylar ýok. Hemme kişi çükün görkezip, pottusyn görkezip siýşip oturýarlar. Bilýäňizmi? Bir gapdala erkekleňki, bir gapdalaňkam gyzlaňky, mekdepde. Indi pikir edip görüň, ýagny şol kiçjiklikden bizlere jynsy organlarymyzy görkezip, ahlak perdesini bozýarlar. Ýagny adamzatda, erkekde, aýalda ahlak perdesi bar. Şolar bizleri kiçjiklikden erkekler bilen oglanlary bir klasda, bir mekdepde okadýarlar. Hemmämiz birlikde bir tualete salýarlar we şeýdip Ahlak perdesini bozmana başlaýarlar bilýäňmi? Çünki gyzlarymyz biri bir-biriňkini görüp tualetde siýip oturýarlar, syçyp oturýarlar. Erkeklerimizem şondalag bir-biriňkini görüp siýip syçyp oturýarlar. Soňra gullugy alyp gitýärler. Ýagny garaşsyz baky Bitarap döwletimizde uruş bolmaýan döwletde iki ýyl esgerlere gulluk edilýär. Bulam bulam näme üçin edilýär özüňiz pikir edip görüň. Uruş bolmaýan döwletde näme üçin esgerlerimize iki ýyllyk gulçulyk etdirýärler. Indi ony gürrüň berýin. Esgerlerimiz bysmylla gulluga baran wagty bu esgerleri urup urup urup kemli edýärler. Urup-urup kemli edýärler. Hemmesini bir tualete salýarlar we bir tualet, hemmesi bir sany banýa salýarlar, şol bir-biriniň götüni, çüküni görüp suwa düşýärler, bilýäňmi? Ýagny ahlak perdesini bozýarlar. Irden turýar, ejeňi näme diýin? Günortan ýatýarlar, ejeňi näme diýin? Ofiserler, komandirler, ejeňi näme diýin, doganyňy näme diýin, ejeňi näme diýin, doganyňy näme diýin, şol iki ýyllap seniň beýniňe hapa-paýyş sözleri oturtýarlar. Ejeňi näme diýin, doganyňy näme diýin diýip. Çünki ofiserleriň köpüsi hem türkmen däldi. Bilýäňizmi, ofserleriň köpüsi türkmen däldi, doganjyklarym. Syn edip görüň. Ýagny, bular öýle bir bozdular, şeýle bir ahlaksyzlyk döredi, ynanmarsyňyz. Adamlar, meselem, obalarda, şäherlerde akylly-akylly oglanlar bardyr, ýaşyş-ýaşyş oglanlar, sportsmenler bardyr, ylymly-bilimli oglanlar bar. Bular gulluga gidip gelýärler, gulluga gidip gelýärler, welinem gözleri haramçylykdadyr. Özlerem bir söz az iki söz kän bir kile trammaly gelýärler trammaly bilýäňmi çünki seni urup kemsidip urup kemsidip şu namysyňy mertebäňi depgilýärler esasanam şol Ahal tarap Tejen tarapyň nemeleri milletparazçylyk edip esgerleri urýardylar meselem Lebaply bolsun Daşoguzly bolsun şolary Ahallylar Tejenliler ýaman erbet eşek edip urýardylar çünki olaryň köpüsi fars Farsdylar biz teke türkmen edip ýören armýanlar bardy farslar bardy bular şol waýenny bilet almak üçin gulluga gidýärler özlerini teke türkmen edip tanadyp özlerini türkmen görkezip garasgoý görkezip beýleki welaýatlary ezip ezip ol ofserlerem olara poddeşka berýärdiler bilýämi ofserlerem Ahal Ahal Aşgabat bolsa ofserler komandirler waýenlerem bulara poddeşka berip bulary kaptýorşik edýärdiler bulary ýene edýärdiler dežurnyý komandir neme baýa şolara gowy kömek berýärdi ofserler gorýärdi bilýäňmi. Soň bular şol ofserleriň goldawyndan peýdalanyp öýli bir haramzada bolýardylar. Oglanlary urup urup maýyp edýärdiler. Oba namysyny mertebesini depgilýärdiler, ejeňi näme deýin, doganyňy näme deýin diýip. Çünki olaryň köpüsi türkmen däl doganjyklarym. Farslar, armýanlar dogan gelýär. Bilýäňmi, bulary ofserler goraýardy. Çünki Eýranyň Hamenisiniň öýle bir güýji bar. Türkmenistanyň içinde farslary, armýanlary goraýardylar, çünki Eýranyň Hameneýsi gaty güýçlüdi. Çünki bularyň köpüsi şiýady, şiýa, bulary goraýardy Hamani. Hamani şiýalaryň zadydy, halyfisidi. Onsoň Gurbanguly Berdimuhamedow hem täjik kökenli fars Täjik kökenli fars doganjyklarym. Şony unutryn. Bular gulluga giden wagty bul ermeniler, farslar özüni teke türkmen diýip tanadýardylar. Bulary komandirler goraýardy. Bular hem azgynlyk döretýärdiler. Milletparazçylyk, welaýat aýrymçylyk, ýene döredip, urup, kemsidip, e, ýaman zulum ýapýardylar doganjyklarym. Düşünýäňizmi? Çünki bizleri bizligimizi unutdyrdylar. Bizlere türkmenligimizi unutdyrdylar, gara gözüňize döni. Eger-de biz özümize dönmesek, dinimize, dilimize, medeniýetimize, däp-dessurymyza eýe çykmasak, bu hudaýuranlar bizleri ýaşatmaýarlar. Çünki hemme zat resmileşdirilýär. Bak, ana şu gazaklar, gyrgyzlar şu wagt Moskwadan KGB sistemasynyň arhiwini aldylar, öz taryhyny öwrenmeklik üçin. Ine şu wagt gyrgyzlar orslardan KGB sistemasynyň arhiwini aldylar. Bilemok nädip aldylar, ýöne alypdyrlar. Şu wagt özüniň taryhyny dikeldip otyrlar. Diýýärler ki, şol Krasnyý Armiýa döredilen wagty Gyrgyzystanyň içinde öýle bir katliam edipdirler eken. Ýani katliam diýmeklik köpçülikleýin gyrgyzlary öldüripdirler, atuwa çekipdirler. Şonda şolary açlyk bilen gynanlarynda şo gyrgyzlaryň gyrgyzlaryň baş tutanlary bolupdyr ekeni, hanlary, begleri bolupdyr ekeni. Bularam şol predatel rodina diýip, dönük diýip, Gönümel atyp gidýän ekenler bilýäňmi ýagny şol taryhyny şu wagt aldylar. Indi Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýolbaşçylary türkmen bolsa döwlet güýjüni ele alýa, türkmenleri ele alýa we şol Moskwanyň KGB sistemasynyň taryhyny alýaňa şolardan. Şonda Türkmenistanyň içinde kimler bar, gullukda nämeler edildi, oba ony biznesde nämeler edildi, syýasatda nämeler edildi, geçmişde nämeler edildi bu zatlaryň taryhy ýüze çykýa. Şo zatlardan gorkýarlar, şonuň ütrinem hökümet bar, halk bar, ortada-da şular bar. Ortada-da şular bar, ýagny halkyň kemçiligi bar, hökümediň geleňsizligi bar. Ortada-da bulary goraýan türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk şeýle bir toplum bar. Ýagny hökümediň graždanlardan bolan esgerleri bar. Ýagny hökümediň graždanlardan bolan esgerleri bar. Meselem, Amerika. Amerika haýsy ýurtda protesta etdirjek bolsa, öz adamlaryna şeýtýär welinem, Amerikanyň adamlary çykýarlar-da bunt tuzurýarlar, protesta edýärler-ä. Bilýäňmi? Bularam edil şonda-la. Eger-de Türkmenistanyň prezidenti türkmen bolsa, Putin edil şeýdýär-ä. Şular orta çykyp, miting, protesta edip, ýakyp, ýykyp, eýjäm şol türkmen prezidenti wezipeden aýyrýarlar. Düşündiňiz dämi bular ýörite ýetişdirilýär köpeldilýär Türkmenistanyň içinde bulara neme bar dernekler bar diasporalar bar bulary goraýan konsullar pasollar bar we Ýegowa şaýatlary diýen bir sekta bar öýme öý aýlanýan we aýlanmaklyga rugsat berlen Ýegowa şaýatlary diýlen bir sekta bar bu sektalaryň işi näme bular näme iş amala aşyrýar bular hem göz hem gulak hem dil, Türkmenistanyň içinde. Bular ähli şol nemelere aýlanýarlar, bulara maglumat berýärler, pikir alyşýarlar we taýýarlaýarlar. Ýagny, türkmenler oýanyp başlady, taryh ýüze çykyp başlady, sizler näme etmeli? Hakykaty aýdýan adamlary sökmeli, kemsitmeli, mertebesini depgilemeli, söz sözläp bilmez ýala etmeli. Düşündiňizmi? Erkekleri, urkaçylary men türkmen diýýärler, men teke diýýärler, ýene gara gör diýýärler, gelýärler dänim, saňa sögüp, kemsidip başlaýandyrlar. Çünki gorkýarlar. Hökümet bar, halk bar, ortada-da şular bar, doganjyklarym. Ortada-da şular bar. Eger Türkmenistanyň hökümeti türkmenlere seredip başlasa, türkmenleriň kemçiliklerini düzedip başlasa, bular bar-a, göni bunt tuzurýar. Gurbangulyny Serdaram ýok edýär şular bilýäňmi? Ýöne şu wagt goraýarlar ki çünki halkyna seretmesin, türkmenlere seretmesin düşünýäňiz dälmi? Türkmenlere seretmesin indi biziň syýasatçylarymyz biziň ýurt daşyndaky syýasatçy men opozisiýa men diýip ýören hukuk goraýjy men diýip ýörenler ýarysy Amerikanyň bähbidine hereket edýär Ýarysy Orsýetiň bähbidine hereket edýär, ýarysy Iňilteräniň bähbidine hereket edýär, ýarysy Turkiýanyň çykarlaryny göz öňüne tutup hereket edýär. Emma türkmenler üçin, Türkmenistan döwletimiziň gelejegi üçin hereket edýän ýok doganjyklarym. Ýok. Hersi biriniň çykaryny göz öňüne tutup hereket edýärler. Türkmenler üçin, gelejegimiz üçin, ýaş nesil üçin, dinimiz, dilimiz, medeniýetimiz, däp-dessurymyz üçin çykyş edýäni ýok, çünki gorkýarlar. Hakykaty aýtmana gorkýarlar, çünki hakykaty aýtsalar özüniň kimligi ýüze çykýar. Sebäbi Saparmyrat Türkmenbaşyny öldürmeklik üçin plan proja düzülen wagty öz adamlaryny Amerika, Fransiýa, Ingiltere, Moskwa ýerleşdirdiler we bulary hukuk goraýjy oppozisiýa edip Saparmyrat Türkmenbaşynyň döwründe taýýarladylar. We Gurbangulynyň döwründe bular bildirgisiz Gurbangulyny gorap gezdiler. Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti, şu wagtky hökümeti, Saparmyrat Türkmenbaşy öldürilmäkä ýurt daşyny ele geçirdiler. Düşünýäňizmi? Oppozisiýasynam, hukuk goraýjysynam ele geçirdiler. Saparmyrat Türkmenbaşyny öldürdiler. Sistemanyň kontrolyny ele aldylar. Bir giden adamlary türmä basdylar. Indem bolsa hezil edip bizleri gynap, öz ýurdumyzy terk etdirip otyrlar. Bu zatlar ajy hakykat. Bu zatlary diňlemeklikden, ýaýratmaklykdan gorkmaň doganjyklarym şu wagyt bir giden tik tok kanallar bardyr. Biaz TV, Türkmen portal, Ýene gara gör, Hakyky maglumat, o saýry bu saýry bir giden maglumat berýän tik tok kanallar döredi. Goýýan wideo roliklaryna serediň. Siziň üstüňizden gülýäler. Siziň üstüňizden gülüp wideorolik goýýalar. Goýýan wideoroliklerinde berýän maglumatlaryna siz bile düşünmeýäňiz. Aldap otyrlar. Türkmenistanda kyrk bäş müň manat aýlyk alýanlar bar diýýär. Ýalan sözläp otyrlar, üstüňizden gülýäler. Siziň üstüňizden gülüp lezzet alyp otyrlar. Siziň günüňizi kynlaşdyrýalar, ýalan maglumat berýäler, siziň üstüňizden gülýäler. Emma sizler şolara garşy hiç zat etmeýäňiz. Kommentariýa ýazmaýaňyz, wideoroliklerini alyp öz pikirleriňizi aýtmaýaňyz. Maral Durdywany samolýoda münüp uçurdyňyz. Maral Durdywany kemsitdiňiz, sökdiňiz, oba, bir ädim ýokarda diýen üçin. Ondan daşary, ol Bahar Hojaýewany, Kerim Hallyny, şoňa meňzeş birgiden şahsyýetlerimizi masgaralaýaňyz, sökýäňiz, kemsitýäňiz. Emma siziň gözüňize dürtüp ýalan sözläp wideo goýup oturan birgiden TikTok kanallar bar üstüňizden gülüp oturan. Näme üçin şolara närazylygyňyzy bildirmeýäňiz? Näme üçin şolaryň wideosyny, suratyny alyp, ýapyşdyryp, hasabat soramaýaňyz? A? Bular ýalak ejize ganym bolmaň! Bular ýalak namart ikiýüzli bolmaň-a, doganjyklarym! A? Näme üçin namartlyk edýäňiz? Bir giden Beýaz TV, Türkmenportal, TVNäme, ýene gara görlerinde siziň üstüňizden gülüp ýalan maglumatlar beren bolup otyrlar. Men şolaryň köpüsiniň haýsy milletdendiginem bilýän, doganjyklarym! Şolaryň haýsy milletdendigini, olaryň süýji sözläp, türkmen dilinde gramatly gürleýänine seredip oturmaň, doganjyklarym! Olaryň süýji sözläp türkmençe gürlänine seredip oturman men olaryň haýsy milletdendigini, haýsy dine ynanýanlygyny bilýän a olaryň o tik tokeriniň, blogeriniň, habar berýänleriniň her birisiniň haýsy milletdendigini, haýsy dine ynanýandyklaryny, näme üçin bular ýalak ýalňyş maglumat berip halkyň üstünden gülüp oturandygyny bilip otyn a. O taýda a Nazaritdasyny gygyrdyp böler, Nazarittany näme üçin öňe sürýäler? Jemal Saparowany näme üçin öňe sürýäler? Bilýäňizmi? Üstümizden gülmek üçin öňe sürýärler. Äri gergin getirip satdy. Nazir, Nazir Habibow näçe gezek türmä düşdi? Näçe gezek gergin getirdi Türkmenistanyň içine? Eýrandan getirdi. Eýranyň türmesinde ýatydy Nazir Habibow. Eýranyň türmesinden Nazir Habibowy şu wagt Türkmenistana getirip azatlyk berdiler. Nazir Habibow haýsy milletden? Nazir Habibowyň heleýi Nazaritda haýsy milletden? Bular keten köýnek geýýärler, türkmen köýnek geýýärler, türkmençe goşgy düzüp aýdym aýdýarlar. Biziň üstümizden gülýärler. Aşgabatda ýag iýip ýüpek geýýärler. Özleriniň hemmesi gelmişeg-ä bularyň. Hemmesi gelmişeg-ä. Haýsy milletden olar? Türkmenmi şolar? Türkmeniň mahsusy bolan edim-gylymlary barmy şolarda? Jemal Saparowa näme edip oty? Bir giden adamlaryň jaýyny alypdyr. Bir giden adamlaryň puluny alypdyr. Bir giden adamlary çürkäp, kidal edipdir. Kim çäre görüp bilýär? Jemal Saparowa çäre görüp bilýän adalat ministrlikleri barmy? Hä? Iň bärkisi Türkmenistanyň içinde. Medeniýet işgärlerine çäre görüp biljek adalat ministri ýok. Prezidente çäre görüp biljek adalat ministrlikleri barmy? Olary kim saýlaýar? Häkimini, prokuroryny, suduny kim o wezipelere belleýär? Doganjyklarym bar eger sen hereket etmeseňiz. Sizleri din bilen, syýasat bilen ýok etjekdirler. Siziň gelejegiňizi maýyp etjekdirler. Çagalaryňyzy körzehin etjekdirler. Ahlaksyz, namyssyz, mertebesiz, ýeň ýoluw etjekdirler. Birazajygam bolsa aklyňyzy işlediň-ä, doganjyklarym. Birazajygam bolsa hereket ediň, aklyňyzy ulanyň, gelejegiňiz üçin, ar-namys üçin, Watan üçin-ow. Beýtmäň, gara gözüňize döni. Beýik beg men sizden haýyşt edýän, biz bir Türkmen diýen millet. Bak dünýä ýüzündäki Türkmenler Türkmen diýmäne utanýa. Dünýä ýüzündäki Türkmenler Türkmen diýmäne utanýa çünki Türkmenistanyň içinde şeýle bir toplum döredildi. Türkmenistanyň içinde şeýle bir toplum bar. Türkmenistanyň içinde mazar almaýan toplum bar. Bak, mazar almaýan toplum bar. Kuranyň aýatyny okan wagty iki eli bilen gulagyny tutup gygyrýan toplum ýaşaýar. Türkmenistanyň içinde wele zynadan bir giden toplum bar. Wele zynadan bolan bir giden toplum bar. Türkmenistanyň içinde türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk bir giden türkmeni ýigrenýän ýaşaýan milletler bar. Ýagny türkmene duşman gerekli däl, duşman içerde. Daşdan duşman gelmejekdir. Duşman içerden bizleri çökürip, döwletimizi ýumurjakdyr. Döwlet wezipelerini ele geçirýärler, syýasy we ykdysady güýji ele alýarlar we bizleri bitirýärler. Urman, sökmän Türkmenistany terk etdirýärler. Indä mana jaýlary söküp ýörler. Daça diýýärler, ýene gara gör diýýärler, jaýlary sökýärler. Baryp näçinji ýylda goýdum şony. Bak meniň beýleki Direş Türkmen kanalyma girip görüň, jaýlary ýumrulýandyklary barada wideo goýdum. Ana başladylar şu wagt. Şu wagt Türkmenistanyň içinde Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň Gämi, Gämi diýen ýerinde bir giden daçalary söküp ýumrup ýörler. Adamlar näme diýýä? Elimizden jaýymyzy aldylar diýýä, derene hiç zat bermediler diýýä. Düýn jaýymyz bardy diýýä, bugünki gün biz kwartrant bolduk diýýä. Iliň öýünde ýaşamaly bolduk. Näme edeli diýýä. Şu şekilde wideo goýýalar. Bak, Çoganlyda on iki kilometrlik daçany sökdüler. Çoganlyda on iki kilometrlik daçany sökdüler, bir giden ýaşaýjylary öýsüz goýdular. Ne öý berdiler, ne jaý berdiler, ne kömek etdiler. Syn edip görüň. Indi şu wagt gämini söküp başladylar. Bak, sizleriň jaýlaryňyzy sökjekdirler, sizleri weýran etjekdirler. Bak bu hudaýyronlar sizi ýaşatmaýar. Ýaşatmaýar doganjyklarym, buny unutmaň. Bu hudaýyronlar sessiz gezseňiz siziň külüňizi sowurýar. Şonuň utrun sizden haýyştym doganjyklarym aklyňyzy ulanyň. Aklyňyzy ulanyň doganjyklarym. Allaha sygynyň, Kurany Kerimi okaň. Bizler hemmämiz Kurana saralmaly. Hemmämiz Kurana saralmaly, Kuran okamaly. Pygamberimiziň sünnetini berjaý etmeli, başga çäre ýok. Siz nirä urunsaňyz urnaýyň, ähli güýçler bularyň elinde. Bankowoý sistemalar, hukuk goraýjylar, ähli güýçler bularyň elinde. Pul bularyň elinde. Ondan soňra ol hukuk goraýjy adalatlar bularyň elinde. Siz bulary adalat ol demekratiýa bilen, hak bilen, hukuk bilen ýeňip bilmeýäňiz. Bak size açyk açyk aýdýan doganjyklarym, biz bulary diňe Allahyň güýji bilen Kurany okap ýeňjekdiris. Eger Kurany okap başlasaňyz, Kurana düşünip başlasaňyz, Pygamberimiziň sünneti bolup Allaha iman edip hereket edip başlasaňyz Allah tagalla bize kömek etjekdir we bulary perişan etjekdir, gözlerini kör etjekdir, bizlere ar almaklygy nesip etdirjekdir. Size ak ýüregim bilen aýdýan. Şu güne deňeç Allahdan maşyn dilediňiz, jaý dilediňiz, pul dilediňiz, emma Allahyň emrini berjaý etmediňiz. Näme üçin diňe Allah siziň diniňizi etmeli? Näme üçin Allah diňe sizi kanagatlandyrmaly? Emma siz näme üçin Allanyň emrini berjaý etmeýäňiz? Siz näme üçin Allahyň emirlerini berjaý edip uýgulamaýaňyz? Sizlere jaý gerek wagty Allah ýadyňyza düşýär. Pul gerek wagty, maşyn gerek wagty Allah ýadyňyza düşýär. Dilemekligi bilýäňiz, emma imanly ýürek bilen hyzmat etmekligi bilmeýäňiz. Nankör sizler! Nankör sizler bara näme üçin Allahyň buýrugyny berjaý etmeýäňiz dilemekligi bilýäňiz näme üçin hereket etmeýäňiz kurany okamaýaňyz sünnetini berjaý etmeýäňiz öwrenmeýäňiz ne kuran okaýaňyz ne keleme şadat bilýäňiz diňe dilemekligi bilýäňiz dileýäler dileýäler dileýäler dileýäler oturyp diňe dileýäler emma hereket etmekligi Allahyň emrini berjaý etmekligi kuran okap Allahy tanamaklygy bilmeýäler Hawa, bir giden adam oturyp dileýär, dileýär, näme üçin meniň dilegim hasyl bolmaýar? A sen Allahyň emrini berjaý etdiňmi? Hä? Sen Kuran okap Allaha göz ýetirdiňmi? Allah saňa emir berýär. Allah saňa duşmanlaryňy tanadýar. Sen näme üçin Allahyň emrini berjaý edip, şoňa görä ýol tutmaýaň? Oka diýseň okamaýarlar, iman et diýseň etmeýärler, keleme şahadat bilmeýärler, ýene oturyp dileýärler, näme üçin Allah maňa kömek etmeýär diýýärler. Allah näme üçin kömek etsin saňa? Hä? Kuran okamasaňyz, Allahyň emrini berjaý etmeseňiz, diňe dilemekligi bilýäňiz. Dile, dile, dile, emma hereket etme. Ow, Allatagalla Kurany Kerimde näme diýýär, birazjyk aklyňyzy ulan-da, eý, iman edenler diýýär. Näme üçin siz aklyňyzy ulanmaýarsyňyz diýýär. Hä, näme üçin aklyňyzy ulanmaýarsyňyz diýýär. Mynafyklar diýýär, mynafyklar, iman edenleri gören wagtlary, biz-de iman etdik diýerler diýýär. Biz-de musulman, biz-de Allaha ynanýas diýerler diýýär. Emma musulman iman edenleri gitdikden soňra, öz şeýtanlary bilen baş-başa galdyklarynda, biz olary aldadyk, biz olaryň üstünden gülýäs diýerler diýýär. Mynafyklar gaty bir aýylgançdyr diýýär. Olara aýylganç bir şekilde azap bardyr diýýär. Tanadyp otyr-a Allatagalla bize bulary tanadyp otyr-a. Bularyň türkmen diýeni türkmen däl, musulman diýeni musulman däl. Bularyň süýji sözüne ynanmaň doganjyklaryň. Meniň bir Rahym diýen doganjygym bar. Rahym gelip näme diýýä? Dilleri şekerdir diýýä, ýürekleri zäherdir diýýä, ellerine mümkinçilik geçse, türkmenleri ýok eder diýýä. Rahym doganjygymy diňläp görmediňizmi? A? Rahym doganjygym her gezek gelende aýdýar-a. Şol ýaş oglanjyk, Akmyratjan bar, Rahym bar, Mustafa bar, bir giden oglanlar bar. Hemmesi bilimli, ylymly. Allajan a, ylymyny artdyrsyn, uzak-uzak ömürler bersin. Näme diýýärler, diňläp görýäňmi şo çagalary? Bak, akyl ýaşda däl. Akyl başda, bilmek isleýände, Allaha iman edende akyl. Ýaş oglanjyklar hemme zady bilýärler. Gelip, patyrdadyp-patyrdadyp aýdyp gidýärler. Şeýle bir ynsanlar bar diýýär. Dilleri şekerdir, ýüregi zäherdir, eline mümkinçilik geçse, türkmeni ýok etjekdir diýýär. Akmyrada seredip gör, Akmyrat Türkmenistanyň içinde näçe sanyk syýasy partiýanyň barlygyny bilýär, Mejlisiň başlygyny bilýär, Halk Maslahatynyň başlygyny bilýär, haýsy sistemadadygyny bilýär. Seret, ýaş oglanjyklar hemme zady bilýär. Biziňkiler näme bilýär? Öwmekligi bilýär, sökmekligi bilýär, iýmek-içmegi bilýär, haramçylyk etmegi bilýär. Elli gram içip, dünýäni unutmaklygy bilýär. Ana näme bilýär? Ana bizleri kime meňzetdiler? Bizleri maýyp etdiler, bizleri sergezdan etdiler. Getirip Türkiýede it bakdyrdylar, it. Garrysyny bakdyrýarlar. Eý, doganjyklarym, şükür diýmekligiň manysy näme? Sabyr bilen şüküriň manysyny bilmeýärler. Şükür diýmeklik arapçadan gelip çykan söz. Edilen ýagşylyga sagbolsun aýtmaklyk, minnetdarlyk bildirmeklik. Zuluma şükür etmeli däl. Şükür diýlen arapça söz. Şükür diýlen sözi arapçadan türkmençä terjime edilen wagty edilen ýagşylyga minnetdarlyk bildirmeklik. Emma bize kim ýagşylyk etdi? Bizlere kim ýagşylyk etdi bizler şükür edip oňa sagbolsun aýdar ýaly? Bize Allah ýagşylyk etdi. Tek ýaratyjy bolan birejik Allahym bizleri ýaratdy. Bizlere akyl berdi, el berdi, göz berdi, gulak berdi, imanly ýürek berdi. Şükürler bolsun. Ýaradana şükürler bolsun. Emma siz nämä şükür edýäňiz? Sabyr sözüniň manysyny bilýäňizmi? Hü? Sabyr etmekligiň manysyny bilýäňizmi? Hä? Sabyr etmeklik, zulum etmeklikden saklanyp, pikir etmeklik. Allaha düşünip, Allaha iman etmeklik. Emma bular ne sabyra düşünýärler, ne şüküre düşünýärler. Arapçadan farsça, farsçadan arapça, orsça. Bizi eňňere teň etdiler, doganjyklarym. Bizleri arap öwütdiler, arapça öwretdiler, farsça öwretdiler, orsça öwretdiler, türkmençäni öwretmediler. Adamlar düşünenoklara, adamlar düşünmeýär doganjyklarym. Aşgabat diýmeklik aşyklar şäheri, jelepler şäheri, küntüler şäheri, azgynlygyň, haramçylygyň döreýän şäheri. Aşgabat diýlen Aşgabat, Krasny armiýanyň bazasy. Eger bilmeýän bolsaňyz, Aşgabat Krasny armiýanyň bazasy, woýenny bazasy bolan, türkmenleri ýok etmek üçin gurulan ýer bolan. Bak, duşmany daşdan gözlemäň, doganjyklarym. Näme üçin bizleri ýigrenýärler? Çünki bir wagtlar Predatel Rodina diýip, bizleri Moskwada atdyrdylar. Indem bolsa bizlere türkmençesini ulanýarlar. Predatel Rodina, Watan dönügi. Watan barmy? Hä? Watan galdymy? Öýüňiz ýog-eý, öýüňiz ýok, jaýyňyzyň dokumendi ýok. Nämäniň watan gürrüňi, doganjyklarym, öýüňiz ýog-ow, öýüňiz ýok. Öý almaklyk üçin iki sany är saklaýarlar. Biziň aýal-gyzlarymyz çaga eklemek üçin, jaý salmak üçin, Türkmenistanda ýaşamak üçin iki sany är saklaýarlar-a. Bir sany äri Türkmenistanda, bir sany äri Türkiýede. Kimlik almak üçin. Oturym almak üçin. Abraýmy bize? Aýdyň siz maňa, biziň aýal-gyzlarymyz iki sany är saklamaklyk mejburyýetinde galdy. Biziň aýal-maşgalarymyz Türkmenistandaky ärini taşlap, Turkiýadaky heleýsizlere är bolmaklyk, aýal bolmaklyk zorunda galdy. Doganjyklarym, aklyňyzy ulanyň, eý, garagöz doganjyklarym! Nirä barýaňyz? Sizleri Allaha sökdürýärler, pygambere sökdürýärler, Allahy unutdyrýarlar. Sizleri mazar almajakdyr. Sizleri öwülýä almajakdyr. Tabydyňyzy göterere adam tapylmajakdyr. Bak doganjyklarym, sizleri öwlüýä almajakdyr. Mazaryňyzy göterere adam tapylmajakdyr. Unutmaň muny doganjyklarym. Bak sizlere her gezek käkelap aýdýan, hökümet ba, halk ba, ortada türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk halk duşmanlary ba. Bulary diňe imanyň güýji bilen ýeňersiňiz. Kuran okap, Allaha göz ýetiren günüňiz perişan edersiňiz. Başga ýol bilen alyp bilmeýäňiz. Sizler bulara demokratiýa getirip bilmeýäňiz. Çünki bulary döreden demokratiýa, bulary goraýan demokratiýa, bulary goraýan konostusiýa, han-ha Watikan! Watikan kimler? Katolikler! Katolikler kimler? Ana Injilden döredilen kanuny maddalar. Olar kimi goraýar? Şulary goraýar! Han-ha Orsýet! Orsýet! Kommunistler! Kommunistler seni gorar öýdýäňmi, doganjyklarym? Siz kime ynanýaňyz-ow, kime ynanýaňyz? A. Kommunistler, katolikler bize kömek eder öýdýäňizmi? Bizleri ýok ederler doganjyklarym. Bizleri perişan eder doganjyklarym. Etjek bolsalar näme üçin etmeýärler? A. Sanksiýa girizmeýärler, dollarlaryny doňdurmaýarlar. Şularyň baýlygy nirde Türkmenistanyň häkimleriniň baýlary? A. Prezidentiň tohum tiji, ministrleriň tohum tiji, häkimleriň tohum tiji, bularyň pullary, baýlyklary nirde? Ýurt daşynda. Çagalary nirde? Ýurt daşynda. Hana, syn ediň. Amerikada, Ýewropada, Arabystanda, Hytaýda, Moskwada. Çagalary. Bak doganjyklarym, sizden etjek haýyştym Kuran okaň. Kuran okaň, Kuranyň güýji bilen ýeňjeksiňiz. Bak doganjyklarym. Afganistanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzy Bin Ladin diýip bombaladylar, terrorist diýip bombaladylar, Eýranyň beren maglumaty esasynda iňlisler gelip bombaladylar. Eýran istihbarat berýär. Türkmenleriň nirde ýaşaýandygyny, haýsy ýerde esger bar, haýsy ýerde ýene bar, şolaryň koordinatasyny berýär, iňlisler gelip bombalaýar. Orslar gelip bombalaýar. Iňlisler gelip bombalaýar. Iň soňunda dama Bin Ladin bar diýip bombaladylar. Türkmenleri öldürmek üçin elinde baryny etdiler. Şeýdip, Hytaýyň gujagyna berdiler. Musulmanyň duşmany Eýrandyr, türkmeniň duşmany Hytaýdyr, çinlerdir. Eger duşmanyňyzy tanamasaňyz, ýeňip bilmejeksiňiz. Ýeňip bilmejeksiňiz doganjyklarim şonuň üçin sizden haýyşt edýän Kuran okaň. Kuran okaň ýaltanman Kuran okaň. Türk dilinde, ors dilinde, türkmen dilinde, arap dilinde Kurany Kerimi okaň. Okaň doganjyklarim duşmanyňyzy tanajaksyňyz. Oguzyň duşmany Hytaýdyr, muslumanyň duşmany Eýrandyr. Bular birleşip bizleriň külümizi sowurýanlardyr. Ah, doganjyklarym meniň! Şu taýda meni diňläp duran doganjyklarym siziň wagtyňyzy aldym. Hawa, siziň gyzyldan gymmatly wagtyňyzy sarp etdirip diňletdim. Inşallah, gerekli maglumatlary alansyňyz diýip umyt edýän. Ýagny özüňizi goraň, çagalaryňyzy goraň, gelejiňizi goraň. Sizlere bir syr bermek isleýän. Dykgat bilen diňläň. Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwründe iki müň ýigrimi birinji ýylda şeýle bir hereket döredildi. TikTok platformasynda ylymly, bilimli, zehinli ýaşlarymyzy internet ulgamynda psihologiçeski tarapdan ataka etmeli, olaryň beýnisini zäherlemeli, halka sökdürmeli, şeýdip halkdan elini sowatmaly, tanalýan şahsyýet bolmaklykdan alyk galmaly. Halkyň söýgüsini gazanyp bilmez ýalak etmeli. Isle sen instagramda wideo paýlaş, feýsbukda wideo paýlaş, tiktokda wideo paýlaş, seniň beýniňi zäherlemeli, halka söýger ýalak etmeli, tanalýan şahsyýet bolmaklykdan alyk galmaly. Şeýle bir hereket döredildi. Bularyň içinde gyzlaram bar, oglanlaram bar. Sizlere kommentariýada ejeňiň, ejeňe, bajyňa, namysyňa, mertebäňize sögüp ýazarlar, adynam tapmarsyňyz, suratynam tapmarsyňyz, emma gelip sizleri prowokasiýa ederler, zäherlärler, halka sökdürerler. Siziň tanalýan şahsyýet bolmaklykdan, halkyň söýgüsini gazanmaklykdan, ylymly-bilimli bir hoşniýetli ynsan bolmaklykdan alyp goýmak isleýärler. Sizleri ösdürmek islemeýärler. Şeýle bir proža bar. Biz bul prožany dargatdyk. Biz bu prožany ýok etdik. Inşallah bul adamlaram tapylar, tutular we bulara-da aýylganç bir hasap berdiriler. Ýöne sizler Tanalýan şahsyýetler, isle Instagramda, Facebookda, Ýutubda, TikTokda manyly mazmunly wideo paýlaşan wagtyňyz, halky söýüp hyzmat edip söz sözlän wagtyňyz, sizleri kemsidip kommentariýa ýazýalara, blok ediň, engelläň, ýok ediň, üns bermäň, bil ýörite döredildi, iki müň ýigrimi birinji ýylda bunuň düýbi tutuldy. Gyzlaramma, oglanlaramma bular uzakly gün internetde oturýarlar, ylymly-bilimli, manyly-mazmunly söz-sözläp wideo paýlaşýan blogerleriň, tiktokerleriň beýnisini zäherleýärler. Sizden haýyşt edýän, üns bermejeksiňiz, blog etjeksiňiz, halky söýüp hyzmat etjeksiňiz, Allaha iman edip päk ýürekli manyly-mazmunly sözler sözlejeksiňiz, ýaş nesillerimizi bu zalymlardan halas etjeksiňiz. Eý gudrat güýçli Allahym, Rahman we Rahym bolan Allahym, türkiman milletimi, türkmen milletimi beladan, beterden, howpdan, hatardan, nähak töhmetden, zalymlaryň zulmundan gorap sakla, ýagşylara ýanaşdyr, ýamanlardan azaşdyr, kast eden pes bolsun, ýaman gözi ters bolsun, ýaşan sap bersin, türkiman milletim Türkmenistanda baş bolsun inşallah, Allaha iman edip, yslamy dikeltsin inşallah, ämin ýa Rebbilälemin, hoş sag boluň türkiman milletim, türkmen doganjyklarym, Allaha emanat boluň.